Tosabe. Tata Nyasae, kwana amo naintwe ase omogaso one ere buna otanya gokwana rinde twasabire goetera ase erieta ria Yeso Kristo, oyore Omobori oito. Egetabu ki'Abaruoti ya Kabere, Second Kings, Baruoti ya Kabere, Isano nemo, egesiseri kiaye egetang'ani gotirimoka ake ake, erinde toigwe ninki Nyasae arigetie tomanye ase omogasore. Moise ikaransa, oche ote nokorosa, naba mobegete chikobi bono korasika igoro, riria twarosangire erongori ntware kobata imuru sikobi, lakiri bono twasoire Ekero igoro egokwana toramoe Nyasae amasikani, ng'aki agoteba abarwoti a kabere? Aborokigwa b'ababani bagatebia Elisha. Aborokigwa b'ababani bagatebia Elisha. Rora, aase aiga tomenyete inse y'oboteneneri bwao, iga ara ake mono ase tore. Rora, aiga aase tomenyete inse y'oboteneneri bwao. Nigo abeire ake mono ase tore. Tiga togende goika Yorodan. Tiga togende goika Yorodan. Na kera oyomo ageche omote oyomo aroro. Na kera oyomo oito ageche omote oyomo aroro. Erinde twagachere enyomba aroro tokomenya. Erinde twagache enyomba aroro tokomenya. Elisha akairaneria. Elisha akairaneria, Genda. Genda. Oyomo oyomo obo akamoteebia. Oyomo bw'abana b'ababani akamoteebia. Koranche ogende amo naintwe. Koranche ogende amo naintwe abasomba bao Elisha akamoiraneria, Elisha akamoiraneria, Ee, Ee, ning'ende amo nainwe. ning'ende amo nainwe. Ase ayio akagenda amo nabarabwo. Ase ayio Elisha akagenda amo nabarabwo. Na ekero baigeretete Yorodani, Ekero baigete Yorodani, Bakagecha emete. Bakagecha emete. Korende ekero oyomo obo arenge kogecha omote. Korende ekero oyomo obo arenge kogecha omote. Egesire kegasomoka korwa ase omote. Egesire kegasomoka korwa ase omote. Gekagwa ase amache ime. Gekagwa ase amache ime. Omonto oria akarera. Omonto oria akarera, Obe. Obe. Omonene one. Omonene one, egesira eke nigo giasabetwe, ehe, Korwa ase omonto. korwa ase omonto onde. Omonto oria Nyasae akamoboria, Omonto oria Nyasae akamoboria, Ng'ai kiagwera? Ng'ai kiagwera? Ekero omonto oria amworogetie aase aria. Ekero omonto oyo ore kogechia omote aorogetie aase egesire kiagwete. Elisha Elisha akanachia egete. Elisha akanachia egete. Agekeruta gochia imeo. Agakeruta gochia imeo. Akagera egesire keria kegacheng'enena amache igoro. Ekagera egesire keria kegacheng'enena amache igoro, inki gekaba? Eria akamotebia. Erio Elisha akamotebia, Keimokie. Keimokie. Na omonto oria akarambora okoboko kwaye. Na omonto oria akarambora okoboko kwaye, agakeimokia. Alleluia! Mogano gokwanwa. Segetabu ki'Abaruoti ya Kabere, isano nemo, orochererio are rotang'ani makorwa gatano na kabere. Oyo nomogano kera oyomo oitamanyete, lakini ase rituko ria rero noromogano omonene bw'ogoakera omong'ina baba mama oyo twanchete okwaeri korwa ase oboiko bw'ense. Alleluia. Eng'ana emwamu eye igoro erigetie twegere ase rituko ria reero, ase omonwa bw'ekenyamorero nigo egoteeba, Pick it up. Pick it up. Ase egeswahili, kiokote. Ase ekegusii, bogoria. Elisha nomosomba o Nyasae, oyokorete amang'ana amanene y'ogokumia, oyotabwenereti. Tingosoma eki'abakure, egoera mbakoreti etogia eke, mbaio. Aba togosomera ekebungo ninche naye, ambao tunaoitwa marehemu watarajiwa. nyagosira bakorete egento gi'eke, baganyereire. Momaete ng'a nabo nkorandia abwo ng'a Gesaro okure? Mbuya more. Onde naro onya komanya ng'a amakweri aya endi agocha? Onde taiyo. Bono Elisha nomosomba o Nyasae. Ndabae omogano omoke, momanye Elisha ning'o. Elisha ekero abana ba Israeli bakorwanigwa esegi. Ekero are ase akanyomba kaye ka irongo, ekero Omosiiria, omorwoti bw'Abasiiria, gose omogambi bw'Abasiiria, ekero agenderete kobanga esegi ng'aki agocha goita abana ba Israeli, Elisha ekero are ase akanyomba kaye ka irongo, nigo akomanya, otebia omorwoti amo nabarwani esegi, Mobaisa gotirimoka enchera eye gochia Nyankanda, motirimboke aro, moumere abagetutu babang'ente. Abwo mbanto ki bagotebigwa Abasamaru? Noyokobatebia ning'o, omobani omenyete ase ebinyoro bi'egento gi'eke bia Bosamaru? Oyo nere orenge Elisha. Ekero ebinto bikoba ng'u bi'ogosiria abana ba Nyasae, Elisha nigo akoorokigwa ase engencho arenge gokwana one on one amo nang'o? Na Nyasae. Bono nere oyo. Ogocha gotebigwa ng'a Isaya tore abeire ake, igwa, Elisha ekero akwete, ase oboina bwaye omonto onde agakwa, ekero abekererwa agakwa namauga Elisha akaba moyo. Alleluia! Igo bono Elisha moroche nomonto oyoka ng'a ase abeire ake. Mbuya more. Elisha nagwenerete ng'a Nyasae abeire ake bono, ere bweka ere akorete egento gi'eke. Namanyete ng'a Nyasae akore egento gi'eke abeire ake, buna omanyete nomorogi ore. Lakini oyo otagete kona-konyorwa ng'a nomorogi ore, tiga egento gi'eke, tiga oborogi. Abanto bande bakobwata ng'a aye epato tatire raini embe. Narandetie asegete ekurusedi. Abarogi bakamana gotoma omong'ina oyomo, agacha gontebia ng'a, Genda mokanie omoisia oyio otakabwati nonya ensobo, onye otagete koba ase ekenyoro eke chigwiki isato aratigane amang'ana agento gieke ay'oborogi. Lakini abarai bagaconfirm, bagateba ng'a, Pastor, mwararandire igoro y'amaru mono korakurere abarogi bare ebinyoro ebi gose mbatotige. Omaete tiga ambatebi. Abarebi, Aba tokona korandi ng'a batige oborebi, twatiga obonyaka, oboibi, oborogi, endamwamu, bire emeye y'edini. Bagocha naende bagotebi buya. Pastor, omanyeti,

Nonye naye buna ore iga, kera oyomo oito nomanyete emekono yago, lakini neri ng'a nkoinyori gwore onye noborogi obwatoke togendeka. Haleluya! Bono Elisha nere nigo agotebigwa ng'a ase ayabeire ake mono kware gotwanchera kera oyomo oito totirimboke gochia Jordan Totwa omote, twagachera obomenyo. Aleluya! Bono bamana gotirimboka. Namba eyemo, abana aba b'ababani abagotomwa, bagotomwa barenga babere. Morande osome ekebugu eke ng'a bore, bagotomwa barenga babere. Nonya ase ekenyoro, ekero totaete korusia chibesa ase Omweshimiwa Steve Mogaka, Rituko riria omorisia oyomo amo nomonto omaete gokwana siasa erinde amobeke emeragento gi'eke ebogisi. Abanto bataete goikera riyongi erinde riretwe amosinya riibo goika omonto arigwe oyomanyete gokwana buya. Bono abana aba ababani abakoenda gokwana amo n'Elisha nigo bakoenda bare barenga babere.

Naende omwana gotebiwa ng'a tari igo, Etwate, bigwa anche tokore togende amo nang'o? Togende amo nere? Bono Elisha omwana goteba, Ee, ngokora gento ki? Kogenda tore. Naende ase aba, ekero ogosoma ekebungo buya, oyomo obo nere egesire giakoretwe toki eke? Kiabichogete. Mbuya more. Bato baria bagokora bagwekora okong'onya emenwa ebere, abande bairoka kemonto kemanyi okora egento gi'eke omanyete. Omanyete naende abanakwaya baito buna morenge mobegeti chiunifomu buya, oyomo bw'ekwaya nare ogokwana ento na naki nesi okwana, onye naki nesi gento eki ngeri gento ki'eke keene ngekoreti gento ki'eke keene nkeiyo, lakini onye amokeira ekeene ngekoreti gento gi'eke keraroro.

Egari ekobuga y'ekampeni ng'a pa-pa-pa-pa-pa-pa! Omong'ina otera gochipara omosacha nyambati otigete omosacha nyomba. Ande abakungu aba nabaya, bakungu aba nabaya, nabo bakorete enchiri ng'a Kristo akore egento gieke, obokire, naende nabo bakorete enchiri y'ogoturubania edini.

Mosacha nyamba Fredi Murisia moka ona gotera omosacha Fredi nyomba mpaka nganyora omotanzania mbwate otamaetike ogusia nyomba agoteba omosacha nyamba ngamana kumubori ng'a nkwamanya omosacha ninki nkamoteba inki ukogokunora omonwe korero ng'a nomosacha teba omosacha ange sare oyi ninge yes naende okonifamu ng'a nchera omosacha ngoteba etoki eke Bakungu bane, morabe more mokabarisia abande mogoteera chikwaya, ekere goika ekambeini emanyekanete oyio mokanyagete omwanasiasa. Naki eke gekogera ng'a goika toinyorigwe aase tore tari ase gento ki'eke, tari ase agaya. Bono abana aba ababani, oyomo obo ekero agocha komoteebia, bono omana gotimoka, twachie konacha emete. Ekero bagochia kogecha emete, Nare kobirisha kera omonto iga are gocha negesire kiang'u kiaye. Lakini oyomo ochire osabire egento gi'eke egesire, ekero agotirimoka agochia konacha omote riswari ritang'ani, kera oyomo egesire obwate nekiao, number one. Number two, Mbuya gekore gento gi'ege, mbuya kere. Bono ekero baikire aria bagaancha konacha gento gi'ege, emete. Ekero bakogecha emete, oyomo obo egesire kiakora gento gi'ege, kegasomoka, ekero giasomoka gekagwa ara ria rooche. Omaete? Nare gocha koba Elisha eyio mbuya ere ina eye empeso. Omanyete abang'ina bakorigia efu, network yokoria ing'o ogoaka, oyo neri deni abwate gose neri deni agonsaba. Ebinto ebi biangete bosa amaromba atera binto ebi kong'ete papa papa. Bono aye gokubua esimu ekori ekobuga aye korategerera ring'ana tiga nagento kiege nesimu. Bono ekero baikire bakonacha emete oyomo oyokogechwa omote. Nare kobe Elisha, omongwana oyo gontee ng'a egesire kiabure gochia, goika are gocha korora oborori. Naki ntaberete Elisha. Aleluya. Goika narenge komoboria, Ekero gwatirimboka naende kwamaete egesire kiao nkiarenge buya, nki otagechomera buya? Number one. Number two, onye kwarang'a egesira eki goika ogetumie, emete yonsi pi inki gwati kogechera omote orenge ara ria roche mbarabari? Inki gwati konyogechera? Mwaka nonya nomo omorembe. Naende obwate egesira kiang'o kiabande? Inki kiagere ebarima eye Onye egesire kiarenge bobe, ekware kogechwa amageko nento giege? Onye kobutogete amaboko, ekware korigia omotwe orenge are na araria? Naroche. Lakini Elisha tari koboria maswali ayio. Haleluya! Naete abanto mbare ekero osoma egetabu keria ki'Abatesalonike, ya ye ritang'ani. Inye, osoma aaria egesieri kia gekomi na isano nemo, ekero Yeso Kristo agocha, agocha kobokia abakuure. Kera oyomo oito buna tore iga ntobwate abamaraika. Aleluya! Kera oyomo oito nabwate rilaika. Na iga ekogera, nonya nomorogi ekero abwatirwe ekenyoro eke, ekero mokomobeka koboko, Mwari, Aa! Oyomong'aare noyo bw'ekenyoro, motiga achie akwera are, tari inwe mwamwabera? Oria omomalaika o Nyasae otang'a mobwato ki, gose nache akore gento ki'eki? Nachonchorerie. Bono na Elisa nere taraeti kobwatoka banto aba baye, iga akomoboria, Ng'ai egesire giakora gento ki'eke, kiagwera? Abana b'omong'ina ayonoke, mwarorire ase egesira eki'omong'ina mama kiagwereire? Amemaliza mwendo. Haleluya! Ng'aki akoora orogendo rwaye. Mbuya more. Ng'aki akoora orogendo rwaye. Iga akoora orogendo rwaye mwanse kong'entana. Igakora orogendo rwaye, mong'ee korobe kobeka chimbebe buya, ng'a bono nkororambora tu, nkororambora tu. Mbuya more. Naroche bo mama aria obuya mameno ara. Eh, tochi goteba gose nkorate ande omogano yaye okire na oborandi gwacha, naende mpore gwacha gotoa. Kero mao korararete tata. Bore mobwate gose nemiaka ikomi yaetire. Naende bakairana, bagoteba ng'a bikoro bibe buya aria bi'engaki eria okore ang'e omong'ina abwate piousness bare komoretera esukari, beka buya. Ke, bagaambia bagatacha ororo. Rwabekwa buya rero, naende mambia rwakora gento ki eke? Rwarusigwa.

Bwesiberie amabere, bwetinyerie echabati, ebi nebiao, egento ekenene, omorembe ase omochie. Alleluia. Banto bande bareta ng'a oye nkera boko kende nkeya abwate, na gochia mama ore komokonya, bono orure oo, momotige nomorembe oye. Alleluia. Totaeti abanto moche mwansi, tuna gwansa gosugumana Igwa, Elisa nigo bono eise omwana-kongoki, igakoboria omonto oyo egesire giasomoka, ng'a ng'ai giakora gento gieke, kiagwera. Aleluya! Bono gaki tiga ndababoria, efamiri ime tiaigure ekebungo eki nekiabo. Egesire eke, ebarima eye yarutete egesire roche, yare kominyoka erakuura. Omanyete abanto aya nimbare iga agante agasiniini nagotigeire ekanisa eywo. Egento tokare gokonywa pastor ne ekanisa. Ekanisa. Lakini etundubari abanto ebakorete toki eke ebasangete. Roche amo, etinga amo, ekeombe, emerigoraundi nabo bare gento ki eke, gento ekemo. Lakini ekanisa ero kebwate aye bigung'atigwe obonyaka, abarisi takonakuoboa, na barande bande mwensi mwachire atakuoboa. Ense twaikire yatagokiri, yaerire, tebia abanto ekeene bagende araria. Abanto bare abaroki ime y'ekanisa, ase engencho bakorwa esadaka enyinge. Abanto bare abanyaka ime y'ekanisa Ase engencho bakure esadaka enyinge, inche amonye gari ning'o orachange esadaka? Esadaka eye neya nyoko. Mbuya more? Enasarekire? Igoro eye neyang'o? Eya Nyasae. Inche timbwati igoro nkoira abanto. Igoro neyang'o? Tari abanto ekeene amang'ana ayio akorentwe ki eke? Aere. Ng'a bono noo tore. Ng'omorisia oria omaete nabwate egetoro ekenene, nabwate chiombe na egari, koramobeke omorisia omonene, eri inki kebe? Mbuya more, Morisia Gideoni, eri inki kebe? Chibensa echi nechianyoka? Banyora ase bagokora gento gi'eke, ase tokoragera korwa naki kiagerire abana ba Nyasae, nonye ntatato, irana togende ara riao, togende enka. Bono oroche monto naro koratanga-tanga mpaka ogokumia omonto ekenyoro kebwate chikanisa omori isibireni gose emia moja. Omonto ocha bishopu bwogo rero gokomogosa neke nekebungo ki'oborogi otama gochia Katoliki. Kagoika Katoliki okogoswa nekebungo ki'obonyaka ominyoka gocha SDA. Kagoteebigwa ekia obochengi, ominyoka korwa esidie, oyuaka, opisi chi. Po! Omotienyi oyomo, omonto ochire chikanisa ire enga. Bono nonye naye omorandia oria nomonto okweboria omonto onki ki amorusetie ase arenge. Naende buna ase o ekanisa iga, omana gosoka nabanto, mana kwarorokana gento ki eke nabanto. Nabwo abe ekero agokunwa akonyegerigwa. Omana gosoka ekenyoro ekegima oansa gokuura. Morandi gete nomonyaka, ase engencho omorandi amosomerete ekemungo kia gento ki'egere ki'obonyaka. Bana ba Nyasae, bono omo omwana oo bw'ababani ekero egesire kiagwa rooche, tachieti kominyoka, Iga agokuure oteneine ng'a obe omonene one, egesire kiagure roche, naende nigo giasabetwe. Haleluya! Omobori ng'ai kiagwera? Omotebi nokiagwa. Sayansi ya igoro. Elisha onachegete. Ekero akonachegete, iga akorutararia amaache ime. Ase egesire giakora egetotia eke kiagwera abana ba Nyasae, nonye namarwaire aya tobwate ase chinyomba chiaito, ntomanyete ase arwete. Emekone eye togoetera ase emechie yaito, ntomanyete ense ekorete egetotia eke ase erwete nintwe abatang'ani. Bang'ina bang'ina igora chitiriza, anekera chineti. Ekiepiepiepie. Eneti yaretetwe naende yaruetwe omosaada. Bagaambi baetete ebinyoro bakariika, njana gosookigwa isiko esibigwe, njana korusigwa egetanda. Omonto agosoka korwa eneti ime buna enyoni ekorwa egesera ime. Akoringa iga okore entoki eke, onyetiga ng'aki otarware rikuba ne- ne- nechiasima chikori. Bono omong'ina orabue ng'a pie, pie, pie, nagache enyomba ya Kamanenti, abarogi bandogire, naye omorogi omonene. Ng'a nagache enyomba ye ribati, morizani, nagache enyomba ye ribati, bono abarogi eye bakondigia omochando na ogotaigerwa nonya nedirisa embere ekore egetoki ege, soa enyomba. Naende mbare aa nonya nogwesibia amache abere makobiara. Monto agokorera oteba ng'a amachete okoigwana nare omosoria ase chinyeni gose ogora gento ki ege konywa. Inga emechando eye togoetera ase amagima aito abana ba Nyasae, ntonyemanyete asere, na gekogera omosa oyo ekero egesire kiaguroche, iga amaete ase giakora gento ki eke, ase kiagwera, nigo akoborigwa ng'ai gekorete gento ki eke, ng'ai kere omana goteba

Omokungu, Abana, esadaka. Gwakea ng'a Bwana Yesu asifiwe. Gwakea nkoro ng'a nang'ete omokungu, abana, na esadaka. Tokomanya egento aminete. Morandi omete mama aye naye okogera na inche ngo specialize in the family life mame. Kebunge eke kwagesometie ase family life kiomokungu Abana na getoki eke esadaka. Engencho yaye omokungu oyio ekero are ekanisa iga akorekana nga moga pasta. Akonyora pasta gesare omonyunyunta pasta nakome esiri nanya gokorora onyunyunte mokana akore ki? Omokungu kare gekone noe mosacha tari gokora gento gieke. Tari gokwana, lakini kare ekanisa. Toraso kogenda omoseto omong'u. Nyasae aise goika chingaki echi nabo koenda igoro, lakini igoro etari onde ogoro ogochi. Bono omorandia oteba ng'a ngoete mokane nere obwate mokao, oino mo- mogakogote goruka. Ngoete mokane nere ng'o? nere mokao, gekogera amabere onsi pi, mwabasita akoretwe, chinyeni chingiya, mwabasita chikoretwe, echaye ne etamosi, mwabasita ekoretwe, engoko, mwabasita ekoretwe. Yaani omosacha otugete nonya ne engoko tanya korigena bwoye mbasita gokora gento gi'eki. Bono onye gingocha korigena rende barandia bishop, tingochi koroserigwa endagera engiya na mokane? Ee. Igeme mpaka ogosiberigwe chianga, ng'a omorani abwate moka omonto agosiberie pasi agento ki'eke. Omosacha oyo abegete esaati okoboga ng'a neng'ondi ebekeire engori, omaete engori eng'ondi onyebekere engori enyia okoboga ng'a yanyebekire omotienyi omogima. Nomura omaete tiga twaratebie abanto ekeene, sibia omosacha ogokoruka. Emechando etwo goetera ase chinka chiaito nigo tokore egento gi'eke, tonyemanyete, omosa oria nigo agoteba ng'a amaene pi, egesire kiane eke nasabete egiasomokera iga iga. Aleluya! Mosomba o Nyasae Elisha akanachegete. Ekero akonachegete, agakeruta ase amache igoro. Ekero akeruta, egesire kegakora gento ki eke, kegachongwa nonya. Ekero egesire eke omaete pastor mame, tiga ngokani, inche nare gokebogori pi. Egete tata, egete. Obutore egete iga orute roche. Egesire getiire rogoro aa, okebwate. Eminto ya Nyasae atongete omori Sitani eria ebinge, togochi kobwata egesiro onyore kwabwatire eng'iti ekoiranane gochia oche. Lakini kwa imani omongwana oyo iga amaete ng'a oyo ngwache amo nere, the presence of God is with us. Hallelujah. Agakeimokia Naki inwe montore gidirenta ng'a nare koba Elisha, nare gokeimokia egesirikari ng'a ng'a, moake na kero ki ng'a pu, mote ng'a minyokeria omonyene, naende tosabe egesire rinde. Elisha iga akomoteebia, Keimokie, kwa imani, kijana agachukwa. Baba Nyasae, naintwe buna tore iga, kera oyomo oito, Emechando yaito tari morandi ogocha konyekora, emechando yao tari bana bao bagocha konyekora, emechando yao tari banasiasa bakonyekora. Efamilia ase chiwiki ibere chingima abanto babeire bagocha ase omochie gocha kobarora, bono rituko ria rero ngwakabare okwaheri you pick it again yourselves. Mwanse obogima oboyia inwe eka abanyene. Morandia naende my young brother, mwanarete kominyoka mwacha korora baba omino. Bono baba omino takorete gento ki'eke? Taiyo. Abana abanyaroka ngocha more mwarora mama omino, bono takorete gento ki'eke? Taiyo. Ekero Dori kare gokwana amorogoba aria, ateba ng'a for the last sixteen years omong'ina are kogenda okora gento ki eke, bare koyia oenda naende okora gento ki eke, oirana bono takoreti gento ki eke, taiyo. We need to pick another history again. Twancherane ng'a omong'ina babo akore gento ki eke, orure ororo bono nokoimokia obogima bwaito upya. Na gekogera omorochi kera oyomoito aikaranse ta aakikishire omong'ina okore gento ki'eke orogendo. Iga abana ba Nyasaye, ase obokristo bwaito, nanyore omosacha onde ogotera tata ng'a nonsunyuntere Ebibilia, onyetogoti, ong'ong'oteri bokristo inche tindi amaene nkamorigereria. Nonya obokristo botakore gento ki'eke taiyo namba eyemo ng'aki oraberie Ebibilia. onyesunyunte, omoong'otere. Igo moroche nonya ninwe efamiri tiga nababori mbuya more. Igwa abana ba Nyasaye, kera oyomo oito abatwekire ase rituko ria reo, Nyasaye bw'obuya obonge atokonye Tomanye ase egesire giaito giasomokeire tonyare koba tokogechoma erinde togenderere ase obokristo. Haleluya! Barenge abagoteba ase omosakera ng'a Nyasae ng'aki arenge koba buya, na inche ekero namanyire ase egesire kiane gesomokerete, ong'anchere ekero ngorire bo, ekero nkogechoma, naende ngokora okobwatana amo naye, tontiga, onsiire nkere ogotooreka gwa kare na kare. Tata Nyasae, Mbuya mono ase engencho y'obuya bwao. Kera oyomo oito na inche kindoo twamanyire ase egesire giaito gesomokerete, etwasabire Kristo, ekero togokora patanisho upya, onyare koba kogotwanchera ase oboruoti bwao. Senya omoganda omonene ochira. Kera oyomo orambare okoboko gocha ase chinka chiaito, na kobua amo nase enka eye y'omong'ina aionoke oyobeire gakoraara, ng'a onye omorembe konye toiyo onyorete goetera ase chinguru chiao. Onye amaru aire kaare orambare okoboko gw'okobwena. Tomaete mbare bache abaigwete obo ase emebere yabo, Kristo orambare okoboko kwao, erinde tobwane goetera ase erieta riao. Mochando omonene bw'ebibe, oborwaire obonene obwatorusirie okobwatana gati yaintwe amo naye. Nyasae, twasabire otwabere oborwaire obwo, erinde ekero togwansa obogima oboyia, Omonene otare amo naintwe, twabere ebibe biaito, otwariganie ase oboruoti bwao, twasabire ase erieta ria Yeso Kristo, oyore Omobori oito. Amen.